नमस्कार मैथिली कथामालासँ हम कविता झा अहाँ सबके स्वागत करै छी आओर ओझका एहि वीडियोमे हम बरसाइतमे सुनैवाला सावित्री व्रत कथा देबऽ जा रहल छी तऽ कथा ध्यानसँ सुनब भद्र देशके महाराज बड़ धर्मात्मा आओर प्रजापालक अश्वपति छलाह मुदा हुनका कोनो संतान नहि छलनि एक बेर ओ महारानी मालवीक अनुमति पाय वन जाय पराशर मुनिके उपदेशसँ गायत्रीक अनुष्ठान केलनि गायत्री देवीसँ वर लाभ पाबि राजा राजधानी एला तत्पश्चात हुनका एक कन्याक जन्म भेलनि सावित्रीके अनुष्ठानसँ कन्याक जन्म भेलनि तैँ ओहि कन्याके नाम सावित्री राखल गेल परमा सुन्दरी सर्वगुण सम्पन्न ओ सावित्री राजकन्या बड़ सुशीला छली हुनकर माँ मालवीय बाल्यवस्थासँ हुनका लिखा पढ़ा आओर उत्तम उपदेश दऽ गृह परिचर्या आदि स्त्री धर्मसँ सुशिक्षित कऽ लोकक हेतु एक आदर्श बना देलखिन। बाल्यावस्थामे जे कोनो बालिकाकेँ मर्म अभ्यास नीक जकाँ करायल जाइत छै ओ स्वभाव हुनका जीवन भरिक उन्नति, अवनति, सुनाम, दुर्नाम, यश, अपजश देनहार होइत छै। जइ कारणसँ सावित्रीकेँ माता। जखन सावित्री बालिका छली तही समय सँ हुनका पति भक्ति, सास ससुर के सेवा, माँ बापक आज्ञाकारिता और गृह परिचार्य कुशलता सर्वदा हेतु सिखा देलखिन। एहि सभ गुण के सावित्री के माँ हुनका तेहन क अभ्यास करा देलखिन जे आगू जा क ई सभ गुण सावित्री क सर्वदा हेतु सुखकारक बना गेलैन। सावित्री अपन माँ बाप के एकमात्र संतान छली ताहि कारण से ओ माँ बाप के तेहन दुलारिन छली जे भोजन शयन भूषण वसन आदि दुर्लभ राजसी सुख हुनका सतत प्राप्त रहैत छलनि परम सुख भोग में सावित्री अपन बाल्यावस्था व्यतीत केलनि जखन विवाह योग भेली तखन हुनका माँ बाप सुयोग्य वर निमित्त महाराज कुमार सभैक बहुतो अन्वेषण केलनि किन्तु सावित्रीक अनुरूप सौन्दर्य और सर्वगुण सम्पन्न वर कतौ नहि भेटलनि। तत्पश्चात् सावित्री के माता-पिता सावित्री क अपन योग्य वर ताकि लेबा के आज्ञा द देलखिन। सावित्री अपन वर के तलाश मे निकलली। जखन ओ बहुत दूर जंगल मे चलि गेली त हुनका ओतय एकटा कुटिया देखेलनि। ओ कुटिया धुमुतसेन महाराज के छलनि जिनकर राजहरण भ गेल छलनि। ओहि कुटीक समीप हुनकर पुत्र सत्यवान सँ भेंट सावित्री के भऽ गेलनि सावित्री हुनकर सौंदर्यता पर मोहित भऽ हुनका अपन पति के रूप में स्वीकार कऽ लेली सत्यवान सेहो सावित्रीक रूप और गुण सँ आशिक भऽ गेला परस्पर विवाहक व्यवस्था दुनू के तही ठाम भऽ गेलनि सावित्री अपना पिताक राजधानी घुरि एली पितासँ सत्यवानक परिचय और विवाहक व्यवस्था कहि सुनेलनि। तही काल नारद मुनि सेहो राजाक सन्निधिमे बैसल छलाह। सावित्रीके कथा सुनि नारद मुनि अश्वपतिसँ कहलखिन जे हे महाराज! होनिहारि और कर्म ले क्यो ने टालि सकैए। तैयो हमरा अहाँसँ कहनाइ अछि जे सत्यवानके आयु सिर्फ एक वर्ष छै। आइसँ पूरे एक वर्ष पश्चात् ई अपन देह त्यागि कऽ परलोक सिधारि जेताह। नारद मुनिक कथा सुनि महाराज अत्यंत व्याकुल भऽ गेला और अपन कन्या को बुझाबऽ लगला जे हे पुत्री अपन आग्रह छोड़ दियो देवर्षि नारद के कथा कोनो दिन मिथ्या नहि जाइ छै तैं सत्यवान के छोड़ी दोसर वर्ष विवाह करू नहि तऽ एक वर्ष पश्चात अहाँके वैधव्य प्राप्त होयत जे कि घोर कष्टकारी होइ छै सावित्रीक पिताक कथा सुनि थोड़े काल के लेल लज्जा सँ माथा झुका लेलनि और फेर धर्मक विचार क पिता सँ बजली जे हे पिता, अपनेक कथा सत्य। हमहूँ जानै छी स्त्रीक संसार स्वामी बिना शून्य छै, परन्तु की करूँ, हम त हुनके स्वामी बना चुकलहुँ। अपन मन हुनके अर्पण क देने छी। आब हुनका छोड़ि दोसर पुरुष के स्वामी कोना स्वीकार करब? एना केने से हमरा अधर्म और अपनी का कलंक लागत हे पिता हम अपन हृदय रूपी मंदिर में सत्यवानक मूर्ति के स्थापना क चुकल छी अपन मन हम हुनका अर्पण क देने छी हमर मन तऽ आब हुनके भऽ गेल अछि तखन आब हम ई शरीर पर पुरुष के कोना देबै हमर स्वामी हेबाक योग्य संसारमे एक सत्यवाने छथि दोसर केओ नहि छथि दीर्घायु होय या अल्पायु आब हमर स्वामी सत्यवान भेला अपने किछु चिन्ता जूनि कयल जाउ हमर भाग्यमे जे लिखल हेतै सएह हेतै अहाँ चिन्ता जूनि करू माता पिता सिर्फ जन्म दै छै मुदा कर्म संतानके स्वयंके होइ छै सावित्री के कथा सुनि महाराज कानऽ लगला ई देख नारद मुनि कहलखिन जे महाराज सावित्री के विवाह आब अही वर्ष संपन्न कऽ दियौ ईश्वर के इच्छा किछु नीक बुझा पड़ि रहल अछि राजा सावित्री के तपोवन लऽ जाय सत्यवान सँ विवाह करा देलखिन सावित्री अपन पिताक राजधानी के सर्व सुख त्याग अपन स्वामी संग वन में रहऽ लगली और सास ससुर के सेवा करऽ लगली सावित्री अपन गुणसँ आओर उत्तम व्यवहारसँ स्वामी आओर सास ससुरके तेहन अनुमोदन केने छलीह जे सर्वदा हुनका जीवा पर सावित्रीक प्रशंसा रहै छलनि आओर एहि प्रकारसँ खुशी खुशी एक वर्ष बीत गेलै सत्यवानक मृत्युक दिन पहुँच गेल नारद मुनि जे दिनके बारेमे कहने छलखिन ओ दिन आबि गेल ओहि दिन जखन सत्यवान वन में लकड़ी काटे ला जाए लगलखिन त सावित्री सेहो जाए के आग्रह करे लगलखिन सत्यवान के अनेक मना केला के बादो सावित्री नहीं मानलखिन और सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटे चल देलखिन वन में जाए जखन सत्यवान लकड़ी काटे लगला तखने हुनका माथा में असहाय दर्द भेलनि ओ चित्कार करे लगला जे प्रिय प्रिय दौड़ू दौड़ू हमरा धरू सम्हारू एहि व्यथासँ हमर प्राण बाहर भेल जाइत अछि एतेक कहि विवल भऽ जमीन पर खसि पड़ला स्वामी के कोरा में उठाय सावित्री वट वृक्ष के छाया में लऽ गेलखिन और अपन साड़ी फाड़ि भूमि पर बिछा ओहि पर सुता देलखिन और हुनकर माथा अपन कोरा में लऽ रोदन करैत विलाप करऽ लगली ताहि समय धर्मराज गदा और फांस हाथ में लऽ ओहिठाम पहुंच गेला सत्यवान लग ठाढ़ भऽ हुनकर प्राण हरैक विषय में किछु तारतम्य करै छला कि तई समय किछु तेज प्रकाश देख सावित्री के आँखि खुजलनि। महाभयंकर श्याम वर्ण एक महापुरुष के सत्यवानक प्राण हरण करबाक उद्यत देख सावित्री के डर से देह काँपऽ लगलनि। अपन प्राण देबा पर तऽ उतारुए छली ओ ओहि भयानक मूर्ति के देख हुनका पैर पर खसि कानऽ लगली सावित्री के कात कऽ यमराज सत्यवान के प्राण लऽ दक्षिण दिशा मे विदा भेला सावित्री स्वामी के दुर्दशा देख कनैत बजली जे अहाँ के छिकौ और हमरा स्वामी के गला में फांस

जकर आयु पूर्ति भऽ जाइ छै तकरे हम लऽ जाइ छी एहिमे हमर की साथी अछि विधाताके लिखल कर्मके रेखा केओ नहि मिटा सकैत अछि सावित्री बजली जे हे महाराज अहाँ कथा किएक कहै छी अहाँके सब सामर्थ्य अछि हे पिता हम अपने पुत्री थिकौ हमरा स्वामी के प्राण लऽ पुत्री के वैधव्य दशा के दुख भोग करैत अहाँ कोना देखबै यमराज बजला जे हे पुत्री अहाँ कहब सत्य अछि परंतु हम की करू एहि विषय में आब हमर कोनो साध्य नहि अछि अहाँ के भाग्य में जे लिखल छल से भेल आब शोक त्यागू धैर्य धरू और अपन घर जाऊ एहि पर सावित्री बजली जे हे धर्माशीष हम की लऽ धरि धरू स्त्री के स्वामी छोड़ संसार में और कोनो सुख होय छै की हम कोना के धैर्य धरू हमर पति एहि दशा में छथि और सास ससुर राज्य रहित अंध छथि एहि प्रकार से सावित्री के कोमल पति भक्ति सम्मिलित अनेकानेक मधुर कथा सुनि धर्मराज अतिशय प्रसन्न भऽ गेलाह। पति प्रेममे एकाग्र देख दयापूर्वक सावित्रीसँ बजलाह जे हे सावित्री अहाँ अतिशय बुद्धिमती छी। अहाँक उत्तम-उत्तम अमृत कथा सुनि हम अतिशय प्रसन्न भेलहुँ। अहाँकेँ जे इच्छा हुअए से वरदान अहाँ हमरासँ माँगि लिअ। धर्मराजकेँ कथा सुनि सावित्री मने-मन विचारलनि जे हमरा तँ कइ तरहक प्रयोजन अछि। एम्हर प्राणनाथ निर्जीव छथि, ओम्हर ससुर अन्ध और राज्य रहित छथि। हमरा सन्तान नहि अछि। पिता सेहो अपुत्रक छथि हमरा चाही अनेक वस्तु मुदा वर अछि एक एकर किछु उपाय करऽ पड़त थोड़े काल चुप रही सावित्री बजली हे धर्माधीश हे करुणा निधान जँ अपने हमरासँ प्रसन्न भेलहुँ तऽ अनुग्रहपूर्वक हमरा एगो वर दिअ हमर सास ससुर राज सिंहासन पर बैसी अपना पौत्र सबके साथ हमरा भाई सभक संग खेलाइत देखैत यमराज सावित्रीक बुद्धि और स्वामी भक्ति और पितृभक्ति देख अतिशय प्रसन्न भऽ बजला जे हे सावित्री अहाँ धन्य थिकौ अहाँक बुद्धिक और धर्मक बलिहारी हम अहाँक कथासँ अति आनन्द भेलहुँ अहाँक मनोकामना शीघ्र पूर्ण हएत आब अहाँ किछुक चिन्ता नहि करू घर जाउ आओर आनन्दसँ रहू सावित्री अभिलाषा पूर्तिक वर पायब कृतार्थ भऽ यमराजके स्तुति प्रणाम करय लगली धर्मराज सत्यवानक प्राण फाँसीसँ खोलि अन्तर्ध्यान भऽ गेला सावित्री वापस ओही वट वृक्ष लग आबि गेली आओर सत्यवान उठि बैसला आओर सावित्रीसँ बजला जे हे प्रिय आइ हमरा सुतल सुतल बड़ नीक नींद भेल अहाँ उठा किया नहि देलहुँ लागैत अछि जे अहाँ हमर नींद भग्न नहि करय चाहै छलहुँ चलू चलू आब बड़ राति भऽ गेलै कुटियामे माता पिता इन्तजार करैत हेताह ओ दुनू गोटे खुशी खुशी कुटियामे अयलाह तऽ हुनकर माता पिताके आँखिके रोशनी वापस आबि गेल छलनि आओर धीरे धीरे हुनकर राज्य सेहो वापस आबय लगलनि आओर सावित्री आओर सत्यवान खुशी खुशी रहय लगलाह किछु दिनक बाद सत्यवान सावित्रीसँ एक बड़ शूरवीर पराक्रमी और धर्मात्मा पुत्र जन्म लेलखिन तऽ ई छल ओजका कथा हम आशा करै छी जे ई कथा अहाँ सबके जरूर पसंद आयल हैत तऽ मिलै छी अगला कथा मे तामे तक जय मिथिला जय मैथिली